Għar-rigali tal-mistednin nirringrazzjaw lil Ministeru tal-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bil-kampanja tagħhom Saving Our Blue u Shinglong Department Store. Maltikulturali huwa produzzjoni imtellgħa mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Nilqgħukom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali, Personalitajiet, serje mtellgħa mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċellerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiv fi ħdan l-MCAST. F'dawn l-episodji niltaqgħu ma' nies differenti u niddiskutu l-impatt li ħallew fuq is-soċjetà Maltija. U llum ħankunu niddiskutu fuq mara li wittiet it-triq biex ikun hawn iktar diversità fis-soċjetà. Ejja ħa nsegwu l-ħajja ta' Katja Saunders u l-bidla li ġabet fil-komunità tal-LGBTIQ+ f'Malta.

Fit-tmeninijiet, il-komunità LGBTIQ+ f'Malta kienet ferm differenti minn dak li hi llum. In-nies li kienu jagħmlu parti mill-komunità daqs 50 sena ilu jgħidu li kellhom jaħbu l-identità veru tagħhom minn dawk ta' madwarhom. Minħabba li ma kienx hemm daqshekk domanda ta' omosesswalità, ħafna nies kienu xxukkjati meta fl-1771 kienet ġiet proponita liġi li tħalli koppji tal-istess sess ikunu flimkien fil-privat. Din il-liġi imbagħad ġiet approvata sentejn wara fejn kien aċċettat ukoll li koppji tal-istess sess jistgħu jidhru fil-pubbliku bla ebda kastig mill-qorti. Mir-riċerka li saret, skoprejna li nies li kienu jidentifikaw bħala omosesswali jew ma kinux ċerti fuq l-identità sesswali tagħhom ma kellhomx ħajja faċli. Stigma li għadha teżisti sal-lum, wieħed biss jista' jimmaġina kemm kienu diffiċli ħajjithom f'dik iż-żmien. Imma Katja ma kenitx tħalli dit tip ta' stigma taffettwa s-stil ta' ħajja tagħha. Katja Saunders kienet waħda mill-ewwel persuni transgender li kienet open fis-soċjetà Maltija fis-sebgħinijiet. Hija kellha ħajja mimlija suċċessi kif ukoll ħafna tbatijiet. Katja għexet ħajja straordinarja tant li wara li ġiet abbandunata minn ommha u mrobbija minn missier li ma kienx aċċetta t-tranżizzjoni tagħha, hi rnexxielha tagħmel triqtha lejn Londra f'età ta' sbatax-il sena. Nies li kienu jafu l-Katja jgħidu kif kienet role model għal nies li kienu jaħbu l-identità sesswali tagħhom. Barra minn hekk, Katja kienet toffri wkoll il-post tagħha bħala safe space għal nies li kienu jaħbu l-identità sesswali tagħhom u wkoll li kienu abbandunati min-naħa ta' familja tagħhom. ħabba l-identità sesswali tagħhom.
Grazzi għal karattru u personalità ta' Katja Saunders, il-bidla fil-komunità tal-LGBTIQ+ Malta bdiet tinbidel għall-aħjar u fetħet ħafna bibien għal dawk li ġew warajha.
Hekk kif rajna fil-feature, Katya Saunders kienet tgħix fi żmien is-sebgħinijiet u kienet waħda mill-ewwel transgender li kienet open. Illum fl-istudju għandna magħna lil Mister Alex Caruana li huwa attivist mill-Malta Gay Rights Movement fejn niddiskutu l-bidla li ġabet magħha Katya Saunders. Mela, kieku kellek tiddiskrivi lil Katya f'ġiex ti kliem, liema kliem ikunu?
Naħseb żewġ kelmiet importanti huma milli stajt nifhem ukoll mill-ktieb li li ħareġ fuq Katja Saunders hija li kienet enerġetika u kuraġġuża. Right.
U għala daw?
Kuraġġuża għal fatt li forsi ma kellix għażl oħra wkoll, imma kienet kuraġġuża li xorta għamlet it-tranzizzjoni tagħha, xorta għexet Il-vera hi, avolja kien żmien, żmien differenti fejn ma kienx hemm liġijiet, forsi l-perċezzjoni tas-soċjetà forsi kienet differenti wkoll. U enerġetika wkoll għax għanaqsa dawk huwa il-fil li ħassejt jiena kienet tagħmel ħafna affarijiet, tiltaqa' ma' ħafna nies, kienet timmudella, Ġifieri dik hija l-enerġija li ħadt jiena fuqha. Kif rajna fil-featuring ma kienet ma kellhiex ħajja faċli, ġifieri kienet brave ħafna li li għamlet mela. Kif taħseb li Kate ġabet il-bidla fil-komunità tal-LGBTIQ+ f'Malta?
Naħseb kif għedt qabel, kuraġġ tagħha li tkun Hemm barra, taf kif, qatt ma ħbi, I mean, kien hemm persuni trans oħrajn f'dak iż-żmien daqs kemm dejjem kien hawn persuni trans fis-soċjetà, imma naħseb Katja l-fatt li qatt ma beżgħet turi li hija ħolqot spazju li anke jekk in-nies tkellmu fuqha, forsi anke jekk tkellmu b'mod dispreġġjattiv jew pożittiv jew newtrali, ħolqot spazju fejn in-nies tkellmu fejn qabel forsi ma tkunx taf x'jiġifieri tkun trans, Katja, ħolqot spazju kemm għan-nies hemm barra li jifhmu forsi li nies bħalha jeżistu, imma wkoll ħolqot spazju għal persuni li kienu gay jew jew whatever li jaqgħu fil-komunità LGBTIQ li li kienet tgħinhom, li kienet sapport għalihom. So naħseb qisu ħolqot spazju fejn dak iż-żmien forsi jaf kien l-ewwel wieħed forsi ma kienx, forsi kien hemm spazji oħra li aħna ma nafux bihom, imma żgur hija li ħolqot ħolqot spazju ġdid ħa ngħidu hekk. Alright. Meta tikkonsidja l-ħajja ta' Mal f'Malta li għexet fih Katja, taħseb li huwa kkonsidrat bħala attiviżmu jew sempliċement il-personalità tagħha? Mm, fis-sens f'dak iż-żmien mexx, għax fis-sens ħafna żgħar, imma naħseb li mhux sta għalija li niddeċiedi jekk għamlitx dak li għamlet bħala attiviżmu jew le, però jekk kienx attiviżmu dirett li xtaqet tagħmel naħseb huwa xi forma ta' huwa forma ta' attiviżmu. U hi kellha personalità kienet bħal kif semmejt enerġetika, ġifieri eh, kemm taħseb li hija importanti l-istorja ta' Katja tixxeret fil-pubbliku? L-istorja ta' Katja importanti li tixxeret għal raġunijiet differenti. L-ewwel ħaġa biex qisu anke innaqsu din dal-isterjotip li għax illum daw l-affarijiet tal-LGBTIQ taf kif mentri jekk naraw eh, eh, l-istorja ta' Katja hija taf kif immorru lura fin-1970s, eċċetera. So, hija narrattiva importanti li mm. forsi nafu b'Katja biss, imma x'Katja kellha il-kuraġġ li tkun hemm barra u hemm nies oħrajn ta' ġifieri minn dak. Imma naħseb huwa importanti u il-fatt li kemm kellha taqbeż iktar hurdles jilsu u diffikultajiet biex naf tbiddel id-dokumenti per eżempju. Mentri l-lum naraw kif dik is-sitwazzjoni nbidlet mm. minħabba li għandna liġi ġdida li għaddit fl-2015. Mhm. Xi persuni trans l il-ġurnata jistgħu bidlu d-dokumenti tagħhom kemm imorru għand nutar u jiffirmaw il-kuntratt legali. Mentri qabel trid tmur truq, ħafna operazzjonijiet, titla' l-qorti u taf kif. Ehm, jiġifieri aħ importanti ħafna li l-istorja ta' Katja eh, jkunu jafu biha aktar nies. Kien hemm xi leġislattivi jew policies li ġew fil-bidla fit-tminijiet li kien hemm kienet ħaf- ħafna temmen fihom Katja? Ehm, Sakemm fejn naf jiena leġiżlazzjonijiet ku- ma kien hemm fis-70s meta l-omosesswalità saret Neħħejniha bħala qabel kienet illegali li tkun omosesswali, dik kienet liġi li ġejja mill-Imperu Ingliż, bħalma kellhom pajjiżi oħrajn bħall-Indja eċċetera. U mbagħad kien hemm snin twal fejn Malta qatt ma daħħlet l-ebda leġiżlazzjoni illi kienet qed tagħti protezzjoni lill-persuni LGBTIQ sakemm imbagħad dħalna fl-Unjoni Ewropea u kellna ndaħħlu direttiva bilfors fejn inti ma tistax tkeċċi lil xi ħadd fuq il-post tax-xogħol għax huwa LGBTIQ. Kienet qisha aktar ta' għajnuna għal dil-komunità li biex qishom jimprovjaw l-affarijiet. L-influwenza ta' Katja fit-tmeninijiet kif għadhom jaffettwaw illum il-ġurnata d-drittijiet tan-nies fl-LGBTIQ?
Naħseb kien snowball effect, fis-sens xi ħadd beda xi ħaġa U bil-mod, sa tru attivizmu ta' ħafna nies, u attivizmu mhux biss meta tmur titkellem mal politikant per eżempju, imma anke nies illi huma LGBTIQ illi just għexu ħajjithom. Ma beżgħux juru min huma. Dak huwa forma ta' attivizmu, speċi jekk inti taf kif, ħriġt hemm barra, forsi ma qgħadtx Maħruġ bil-bandiera, imma inti ħajtek għexta mingħajr skużi speċi. U naħseb dak ħolo effett li forsi kat jittik il-kuraġġ tgħid jekk jekk kat jagħmli ta' tgħix ħajjita għalfejn m'għandix nagħmilha jiena. U dik tibda, eżatt, qed tinfluwenza lil kulħadd biex illum wasalna fejn wasalna. Eżatt.
Hemm xi inizjattivi għaddejjin biex l-istorja ta' trailblazers bħal Katja kif ukoll il-komunità tal-LGBTIQ tiġi preservata? Eħem, fil-fatt kien proġett minn ħadd tal-MGRM li li noħorġu ktib fuq il-ħajja ta' Katja mhm. kien ikun hemm kien hemm ukoll exhibition. Aħna nixtiequ li jkun hemm xi tip ta' spazju qisu mużew, ħa ngħidu hekk, fejn dak li jkun jista' jmur u jara anke kemm l-istorja LGBTIQ in ġenerali kif inbidlet f'Malta. Imma wkoll li tkun parti minnha jkun hemm affarijiet ta' Katja biex nippreservaw anke ħajjitha u x'għamlet. U dan il-ktieb li semmejt inti kien fuq il-ħajja ta' Katja Sondersen nimmaġina. Eħe, il-ktieb huwa fuq il-ħajja ta' Katja Saunders miktub minn Ramona De Pares. Min irid, jiġifieri jixtrih qiegħed ukoll għall-bejgħ jew għand l-Aġenda jew għand l-MGRM, jiġifieri jistgħu jixtruh online ukoll.
Għall-aħħar mistoqsija, x'tixtieq li n-nies jieħdu mill-istorja ta' Katja?
Il-kuraġġ ta' Katja. F'kollox ta', mhux għax tkun persuna LGBTIQ biss, Hija tista' tkun anyone, imma naħseb il-kuraġġ li kellha li tgħix mingħajr limiti qisu, naħseb hija xi ħaġa li kulħadd jista' jitgħallem minnha. Eżatt.
Thank you ħafna Alex tal-li qgħadt miegħi fl-istudio. Ħa nsegwu l-feature u nkomplu d-diskussjoni tagħna fuq il-ħajja ta' Katja Saunders wara l-feature.
mor omosessualità f'Malta eh, fl-1970 u l-konverzazzjoni jew il-laqat ta' konverzazzjoni nistgħu ngħidu fuq livell soċjali eh, fuq l-omosessualità rridu nifhmu il-kuntest li kienet Malta fija f'dawk iż-żminijiet. Kellek Malta li kienet għadha diviża, fuq l-internet u l-effett li ħalla l-internet fuq soċjetà u l-fibra tas soċjetà fiha nnifisha fil-konverzazzjoni dwar dak li huwa moral u dak li mhux u l-moralità u r-relazzjoni tal-moralità ma' l-element legali u ma' l-element ta' aspett demokratiku li Malta kienet għadha qed tifhem. Malta kienet għadha għaddejja minn żmien ta' tiftix fl-identità tagħha Eh, l-indipendenza, l-ħelsin, ir-Repubblika huma kollha ehm, avvenimenti li l-lum il-ġurnata niċċelebraw, nikkommemoraw, però fl-1970 propju fil-bidu ta' tad-deċenju eh, kienet xi ħaġa ħajja. Bl-istigma li kienet teżisti dak iż-żmien, il-Bar City of London kien post fejn għal ħafna nies tal-komunità kien ikkunsidrat bħala spazju sigur għalihom. City of London li jinsab ġewwa San Ġiljan huwa post li kien ikkunsidrat bħala wieħed mill-postijiet fejn Katja Saunders kienet tqatta' ħafna ħin ma' sħabha. Ġewwa l-bar hemm ħafna ritratti ta' Katja bħala tifkira għall-memorja tagħha, kif ukoll nies li kienu ħbieb ta' Katja jiltaqgħu kull sena biex ifakkru l-memorja tagħha. Julian, ħabib ta' Kathy jirrakkonta il-ġurnata fejn Katja kienet waslet fil-bar, liebsa libsa bajda karti, b'umbrella safra daqs ix-xemx u girlanda fuq rasha. B'daħka fuq wiċċu, Julian jgħid li kien ħabbar il-wasla ta' Regina malli Katja niżlet mill-garrettun misjuq minn żiemel. Ħafna nies li kienu jafu lil Katja jgħidu li kellha l-ispirazzjoni li timmodella. Meta darba minnhom daħlet ġo ħanut biex tirranġa tlett ilbiesi, Katja ltaqgħet ma' Charles. B'ħarsa waħda, Katja mal-ewwel kienet taf li Charles jaf x'kellu jagħmel biex jikkuntenta l-istiel tagħha. Fid-disgħinijiet, Charles u Ron kienu għadhom fil-bidu li jiftħu l-kumpannija tagħhom u ma kinux jafu li Katja kienet ħa tkun daqshekk t'għajnuna li jiftħu l-kumpannija tagħhom.
Kif għadna kif rajna fil-feature, Katy kellha stil partikolari u hi ħadmet ħafna ma' ġiex persuni partikolari li llum il-ġurnata huma magħrufin ħafna fid-dinja tal-moda. Fl-istudio magħna għandna lil Charles Endron. Grazzi ħafna talli qgħadtu miegħi fl-istudio. Grazzi. Biex nibdew l-intervista tagħna, tistgħu tirrakkontaw l-ewwel darba li ltqajtu ma' Katja Saunders?
Ma' Katja jiena ltqajt fil-89 jew 90, kont naħdem San Ġiljan u kienet għadha kif ġiet minn Londra bil-holiday, ġiet tagħmel xi tliet xhur Malta u riditni nagħmilha xi alterations ta' xi affarijiet li kellha.
U inti? Jien l-ewwel darba li rajtha Minn għalija, jekk niftakar sew, kienet il, kien hemm il-Lido San Ġiljan, kien popolari ħafna u konna morna biex biex nagħmlu ġurnata ngħumu. U meta nżilna diġà xi ħadd beda jitkellem, hawn Katja, hawn Katja, u l-ewwel darba li rajtha kienet fil-baħar qed tgħum bil-kappell enormi fuq rasha. So naħseb dik kienet l-ewwel darba li rajtha. All right. X'kienet in-natura tar-relazzjoni tagħkom ma' Katja? Bdiet ovvjament Charles magħha kienet such as a more professional as hi kienet tiġi biex inħitilha l-affarijiet u hekk. Ma mbagħad naħseb jien meta xejn ġejt ftit wara Malta huma kienu diġà ħbieb sew. Meta ġejt jien fin-92

Kuraġġuża ħafna, ma tibża' minn xejn. U fl-istess ħin kien ikollha dawk il-moods li xi kultant kulħadd ikollu minnhom li ma tantx huma pjaċevoli.
Kif kien l-ambjent ġewwa Malta f'dak iż-żmien? Li meta ltqajtu ma' Katja u hekk. Jien nista' ngħid ovvjament fil-bidu tan-90s, għax dak iż-żmien ġejt hawn, jien kont ħassejt li Malta kienet kien hawn ħafna affarijiet għaddejjin, ħafna affarijiet ġodda. Bħala rajt qatt ma kienx hawnhekk, so n-nies qishom bdew jiġġieldu għal dawn l-affarijiet. Imma fl-istess ħin ukoll kien hawn xena tal-music, tal-clubbing, tal-parties kienet għadha fil-bidu. So Avolja kien għad hawn ħafna affarijiet li kellna niġġieldu għalihom, kien żmien eċitanti fl-istess ħin. U l-istess għalik, Ġbi? I mean l-istess, jiena bdejt noħroġ fil-gejsim ftit qabel ma ltqajt, xi sentejn qabel li ltqajt ma' Ron. Jiġifieri kien hawn konna noħorġu kuljum dak iż-żmien, Kien hemm bar Paċefil, l-unika bar li kien hemm, u konna niltaqgħu kuljum hemmhekk mit-Tnejn sal-Ħadd jiġifieri, li llum issa ma tantx għadha ssir daqshekk. Għax illum isu iktar jitħalltu ma' Eżatt, u fil-weekend iktar ukoll. Eżatt, u iktar fil-weekend.
Kif taħsbu li kkontribwixxiet lejn il-komunità Katja?
Jien naħseb li li għamlet ma kinitx forsi intenzjonali naħseb minn naħa tagħha as such. Hi ġust għixet ħajjitha kif xtaqet hi, to the full mingħajr ma qatt ma skużat ruħha għal xejn. Dik kienet ħajjitha u dejjem kienet viżibbli ħafna għax hi Naħseb kienet għażla naħseb min-naħa tagħha li she wasn't hiding, ma ppruvatx tibblendja u tidher normali. Hi l-outfits u l-looks tagħha kien hemm dejjem full on, qisha tara fit-triq daqqa tkun liebsa qisha Audrey Hepburn, daqqa tkun dejjem kien hemm xi tema bil-looks. U għalhekk il-viżibilità tagħha ġiet kbira ħafna għan-nies fil-community, imma anke barra l-community, għażiża kulħadd, anke jekk tsemmiha llum, eh, jien niftakarha tas-Sliema, kien dejjem tilbes sabiħ u so naħseb. Kienet magħrufa min-nies.
Kienet magħrufa min-nies, so għalhekk naħseb għamlet dik id-differenza u impatt fuq kulħadd.
B'liema mod kienet tegħleb l-ostakli li tiltaqa' magħhom Katja fil-ħajja tagħha?
Fem, Katja ma kienieċ waħda milli tibża jew jiġri xiġri għalija kienet sa tiġġildila. Mhm. Ġifiri, l-ostakli li kella ma tantx kienet ma kienx kienu jdejqu għawis. Pero Kien ikollha kif għad diġà mumenti li ma kinitx tħossha daqshekk tajba u dak naħseb huwa xi ħaġa li ma tantx setgħet tiġġilidlu.
Hemm xi stejjer tistgħu tgħidulna fejn l-udjenza jistgħu jieħdu tip ta' idea min kienet Katja? Naħseb anke l-question li ta' qabel ma kenitx qisha tinkwieta ħafna fuq problemi tal-ħajja fejn forsi kulħadd jibda jgħid għax issa rrid nagħmel hekk jew rrid għax irrid inżomm il-flus biex inħallas il-kontijiet. Katja il-ħajja u li toħroġ u li tieħu gost u tilbes dak kien dejjem l-ewwel. So u hekk għexet ħajjitha. dejjem to the full u u forsi like meta kienna nkonna nipprova nkellmuha ma jisma' kat ma tagħmilx hekk like tittieħu nara ħsieb hekk jew hekk like oh tagħtux każ like dik it-tajb. U kontu tikkomunikaw bl-ittri?
Eh, hi kienet dejjem meta kollha bżonn xi outfit kienet konna nirċievu ittra. u kienet tiktiba like elaborata elaborata kienet tgħid Sir Charles għandi I need I have an occasion and I have to look the best because this and that and so these these letters Ġi wkoll ma tgħix Londra kemm li żmien tgħix Londra eh, Ma anke meta kienet tgħix hawn Malta xorta kienet tibgħat ittra.
Kif taħsbu li għandha tiġi mfakra Katja?
Naħseb diġà ovvjament programmi bħal dawk u kien hemm oħrajn il-ktieb li ħareġ diġà hija xi ħaġa li anke aħna ngħidu l-aħwa kieku kienet taf x'qed jiġri x'qed jiġri u n-nies kemm qed jitkellmu fuqha. Naħseb kienet xi ħaġa li anke hi kienet probabbli ma temminx għax Il-reality is meta tkun għadek ħajja forsi ma jkunx hemm daqshekk attenzjoni. Unfortunately meta jiġri xi ħaġa hekk imbagħad imma naħseb dik hi li nistgħu nagħmluha li ngħidu l-istorja tagħhom, l-istejjer għax kien hemm ħafna stejjer u avventuri u l-affarijiet li tista' tirrakkonta so naħseb hekk inżommuha ħajja.
Bħalma saqsejna l-mistenni ta' qabilkom, x'tixtiequ li n-nies jieħdu mill-istorja ta' Katja? Simili kważi kważi mal-mistoqsija ta' qabel eh.
Naħseb li kulħadd għandu jgħix ħajtu kif jixtiequ. Mhux kif jixtieq ħadd ieħor. Ħafna drabi eh, manna l-tendenza li rridu We have to please everyone ta' madwarna. Għix ħajtek kif tixtieqha inti u tagħtix kas. Tagħtix kas ta' madwarna. Eżatt.
X'tistgħu tgħidulna fuq il-kollezzjoni tagħkom li essebixxejtu bl-isem ta' Language of Love?
Mela dik kienet kollezzjoni li Urejniha Milan Fashion Week last year u l-idea tal-inspirazzjoni bdiet mill-ittri ta' Katja. Għax hi fil-ittri kienet twaħħal ħafna ribbons, stilel u ħafna decorations. So qisna provajna noħorġu dak l-aspett. Fil-fatt mbagħad kreajna bolol il-wiċċ Katja wkoll u anke l-ittri tagħha għamilna graphic print u ġew printjati fuq libsa wkoll. U l-kollezzjoni kienet ispirata ħafna minn Katja u mill-ittri li kontu tikkomunikaw bejnietkom. Eżatt, eżatt.
X'inhu l-legat li ħalliet Katja fl-industrija tal-moda u fil-komunità tal-LGBTIQ+?
Naħseb kienet fl-industrija tal-modi naħseb kienet style icon u mhux mhux għalina biss u hi kienet għal inspirazzjoni kbira, kienet parti wkoll mill-karriera tagħna u kienet dejjem naħseb l-ewwel u l-ikbar fan tax-xogħol tagħna. Dejjem kienet hemm lesti biex tgħin u biex aħna meta nagħmlu fittings jew meta konna qed inħitu collection kienet tistenna hemm biex tkun il-mudell ħa nippruvaw il-libsa fuqha. Kienet tina anka ħafna information fuq fashion history, għax kienet kienet kienet taf fuq kollox. So talimna ħafna minn għandha. Kienet tina xi tips, like affarijiet li kienet tħobbi, niftakar kien hemm xi collections, daħlu iktar ribbons, you know. U ovvjament smajna biha u So, għalina kienet importanti, ma naħseb in ġenerali n-nis fil-fashion community Malta kienet ta' inspirazzjoni għal-looks li kienet tilbes. Alright, u għalik l-istess ħal? L-istess, ifem aħna isu trabejna fl-imkien, juniron, u meta daħlet Katja, kienet ftit qabel ma ltqajt ma' Ron. Imma barra li konna nikkomunikaw bl-ittri, konna niltaqgħu ħafna minn ta' spiss. Hi l-ittri kienet tibgħathom biex inħitilha xi ħaġa, biex tinfurmani, biex inħitilha xi ħaġa, as a formal letter għaliha. Imbagħad kienet tiġi għandna u tqatta' l-ġranet hemm biex jew inħitu għaliha jew inkella kif qal Ron tipprova li l-biesi tal-kollezzjoni li nkunu qed naħdmu fuqhom, ġieli għamlet sa sagħtejn ta' filgħodu, tibqa' mqajma magħna biex tipprova l-ħwejjeġ. All right. Grazzi ħafna Charles Indra tal-li qegħdt miegħi fl-istudju u grazzi lilkom talli segwejtuna dan kien l-aħħar programm ta' Maltikulturali. Jekk tixtiequ terġgħu issegwu dawn il-programmi li għamilna tul dawk tliet ġimgħat tistgħu tidħlu fuq il-Facebook page jew il-YouTube channel tal-MCAST ICA Media.

Għar-rigali tal-mistednin nirringrazzjaw lil, Ministeru tal-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bil-kampanja tagħhom Saving Our Blue u Shinglong Department Store.